Lief mat sengem lëtzebuergesche Mann ukrainescher Originn an där hir Mamm ass aus dem Krichsgebitt dann och op Lëtzebuerg. Kënnt originär aus dem Krichsgebitt, besate russesch besaten Territoire am Moment, huet also hei zu Lëtzebuerg d'Protection temporaire kritt als Krichsflüchtling. U sech hat ech ni déi Idee oder e grousse Plang fir Politik ze maachen. Dat ass alles esou eng Uneneereihung vun. Déi eng soe glécklechen, déi aner ganz schlëmmen Accidenter. An da kënnt nach bei dir de Problem derbei, oder wat heescht Problem, deng, däin Hobby déi Zäit. Soen ech mol, war jo d'Piratepartei an dat war jo am Ufank guer net esou eppes wéi elo. Dir waart eng Grupp vun Enthusiasten an Enthusiastinnen, déi gemeinsam. Jo, dat ass nämmlecht wéi, wéi d'Firma grënnen. Also ech maachen ëmmer ganz vill Relatioun zwëschent Start-up, Firma grënnen. a Politik. Moin Sven! Moin Christine! Do si mer rëm bei der Episode 5 mëttlerweil. Wow, scho sou vill! D'Zäit vergeet. Wéi mer ugefaangen hunn, hu mer gesot, komm, mir maachen der mol eng, zwou Episoden an da kucke mer. An du si mer scho bei 5. An déi heiten, déi war obligatoresch, well déi lescht huet opgehale mat To be continued. Genau. Mir haten do e klengen technesche Problem. Deen hu mer awer dës Kéier behoff. A mir hunn emol e bëssen d'Kamera gewiesselt. Elo si mer och net méi esou verzerrt, also an d'Breet gezunn. Mir sëtzen och e bëssen anescht dës de Kéier. Mir hunn d'Säite gewiesselt. Nach ëmmer um nämmlechte Kichendësch, nach ëmmer an där nämmlechter Stuff. Genau. Liicht anescht, well jo mir hunn hei e bësse misste rëm d'Saachen aus dem Wee raumen, de klenge Chaos heiheem, well obwuel mer jo d'leschte Kéier mat Trauer opgehalen hunn, hu mer jo duerno awer e klengt Meedche kritt, wat nawell fir genuch Chaos hei am Haus suergt. Ech mengen, dat kennt wierklech jidderee mat Kanner, et gëtt ee knapps geraumt. Gëtt erëm iergendwéi eng Këscht Lego geholl a komplett ëmgeschott an. Jo, ech bezeechnen dat gären wéi Schrödingers Raumen. Also sou laang een d'Dier net opmécht, ass d'Zëmmer gläichzäiteg am Stadium geraumt oder net geraumt. Soubal een d'Dier opmécht, ass et meeschtens net geraumt. Jop, mee komme mer mol op d'Thema vun haut. Jo, ma d'Leit kennen natierlech och e bëssen d'Geschicht vun eis, wéi mir eis och kennegeléiert hunn, wat mer gemaach hunn. Mee dat heien ass jo awer e bëssen e politesche Podcast, dat heescht. Dat heescht, Sven, erziel eis emol, wéi bass du iwwerhaapt op déi verréckten Idee komm, schonn a ganz jonke Joren Politik wëllen ze maachen? U sech hat ech ni déi Idee oder e grousse Plang fir Politik ze maachen. Dat ass alles esou eng Uneneereihung vun, déi eng soe glécklechen, déi aner ganz schlëmmen Accidenter. Et war esou, datt ech op Septième an e Lycée komm sinn, deen tout just opgaange war, dat war de Lycée Aline Mayrisch. An do waren 20 Septièmen an nëmmen 10 Héierklassen. An de Lycée huet awer laut Gesetz e Schülercomité gebraucht. An ech weess net, wéi s du et am Lycée erlieft hues, mee bei eis war do dunn esou eng Geschicht, de Sous-Direkter, dee jippweree respektéiert huet, ass erakomm an de Klassesall an huet gesot, Ech brauch ee fir an de Schülercomité aus der Klass. An deen, deen ze spéit e Schrëtt no hanne gemaach huet, dee war et. Has de geschlof? Ech wëll elo net soen, datt ech dee Moment deen Opmierksamste war. Um all Fall. Ass dunn dat fräiwëllegt gezwonge ginn op dech gefall? Ech war um all Fall dunn bemol op Septième scho mam Schülercomité, e ganz politiséierte Schülercomité, well déi eeler Matschüler natierlech scho gewësse Meenungen haten an dat huet dann och ganz séier zu menger Politiséierung bäigedroen, muss ee soen. An déi Joren am Lycée ass natierlech och gefall déi deemoleg Diskussioun ëm de 56 11. Do war ech och mat demonstréieren. Jo, dat war wéi de François Biltgen decidéiert hat d'Stagen ze reforméieren an dat hat fir gréisser Onroue bei de Jonken a Studente gesuergt, esou datt mer mengen ech et war eng vun deene leschte grousse Studentemaniffen. Ausser der Reform vum CDIS, déi mer déi lescht 20 Joer haten, dat ass an d'Period gefall vun nine eleven, wat dunn dozou gefouert huet, datt mer Afghanistan an Irakkrich haten. Wou mer och demonstréiere waren, also ech huelen un, du waars och derbäi. Ah, ech hat e Fändel mat Pace dropstoen, also. Ech hat eng Kirbiischte Schëpp. Weess de, déi kleng Handschëppen. An do hat ech make war not peace, make peace not war drop geschriwwen. An ech weess nach, datt ech mech extrem cool fonnt hunn, well ech hat nach keen Englesch an ech hunn dat esou gegoogelt. An dunn hunn ech dat déi ganz Zäit. Also d'Christine huet Latäin studéiert, ne, geléiert, ne. Also ech war ee vun deenen, déi direkt Englesch gemaach hunn, mee d'Christine als gutt Meedche vun engem Enseignant, vun engem Proff, Huet natierlech a sech mol dat hell gemaach. Genau. An et war 2003, ne, deemo. An dat heescht, do war mer esou just, mengen ech, op Sixième. Esou do an der Géigend. Ech erënnere mech méi drun, datt ech mat Eeër op d'amerikanesch Ambassade gepocht hunn. Jo, du si vun deenen. Ech weess nach, datt ech mech do ganz kleng gehalen hunn. Also ech hoffen, dat ass mëttlerweil verjäert. Ass ok. Mir hunn och haut besser Relatiounen. Ech war och déi Zäit, ech. Jo, awer e bësse mat do och am Kontakt. An muss een och haut soen, réckbléckend sinn ech nach ëmmer der Meenung, datt dat falsch Kricher waren. Also Afghanistan war ganz kloer e falsche Krich, zumindest mat deene falsche Beweeggrënn ugefaangen. An et huet jo och an enger Katastroph opgehalen. Et ass ëmmer schlëmm, wann een 20 Joer, iwwer 20 Joer brauch, fir ze mierken, datt een an enger Katastroph gefaangen ass. Mee jo, dat war e bësse esou den Ufank vu menger Politiséierung. Dunn hat et mech och kuerzzäiteg an eng aner Partei verschloen. do hunn ech, war ech net wierklech aktiv, muss een och soen. Ech war jo am Schülercomité an zwee Schulen. Du kanns awer vläicht eng Kéier, dat ass en oppent Geheimnis, soen, wou s de waars. Jo, dat war d'LSAP. Dat war och gutt gaangen bis 2009, wou dunn d'Chamberwahle waren an d'LSAP verluer huet, Sëtz verluer huet, déi dunn d'CSV gewonnen huet. Si war mat deenen an enger Koalitioun. An owes, dat erënneren ech mech ëmmer, geet de Jean Asselborn, deen deemools Parteipresident a Spëtzekandidat war, virun d'Press a seet, ech zitéieren, Dës Regierung gouf confirméiert. A fir mech als Zwanzegjärege war dat esou eppes, ech hat d'Gefill, dat war onéierlech. An domadder wollt ech mech dunn och net identifizéieren an hunn ech gesot, nee, komm, méchs eppes anescht. Jo, eppes anescht ass et dunn och ginn. Eng kleng Klammer, Weess du, datt ech och eng Zäit, ech war zwar kee Member, mee ech war eng Zäit an d'LSAP, also an d'Jonk Sozialiste Sëtzunge gaangen, fir mir dat Ganzt unzekucken. Elef, Also do muss ee schonn Nerd sinn, fir dat fräiwëlleg ze maachen. Nerd, komm. Jo. Oh jee, ech hunn der awer och séier opginn, muss ech soen. Ech war zwee, dräi Mol do an dunn hunn ech geduecht, oh nee, Partei ass mer awer alles e bëssen ze vill strikt. An du spéider hues fonnt, dat bestënn ech e Politiker. Du waars deemools kee Politiker, Sven. Du waars een. A wéi mer eis bestuet hu war ech deen. Am Méi Gumm. Wéi mer zesumme waren, hu mer allen zwee de Bachelor gemaach Du has zwar do déi Paradpartei gegrënnt, mee wéis de, ech war Politikstudentin, ech hunn dat net ganz seriö geholl, ech hu fonnt, dat ass ganz léif, datt ee sech do fir seng Idealer asetzt, mee ech hunn där ganzer Saach awer net vill Chance bäigebuecht, also bäiginn. Ausserdeem hunn ech iergendwéi geduecht, jo gutt, firwat net, ne? Also et ass jo éischter positiv, wann ee sech fir eppes asetzt, mee dat war awer elo bei wäitem net wéi haut. Jo, et muss ee jo och soen, wéi déi Idee entstanen ass, och dat war erëm Accident, dat war e bësse wéi de Schülercomité. Ech hunn do dee Forum online fonnt, wou scho Leit um Gaang ware mat diskutéieren iwwer eng Piratepartei an ech hunn einfach mol matdiskutéiert. Ass natierlech en immens nerdeg a geekeg misste si fir do iwwerhaapt konnte matzediskutéieren, well et ganz. Gesäis du, du bass och e Geek. Jo, ech sinn en Nerd an e Geek. Um Ballfall, dat war ganz, war Zudeem misst en esou schreiwe wéi an engem Wiki, also wéi op Wikipedia. Do ginn et ganz speziell Kommandoe fir iwwerhaapt Contenu ze produzéieren. An esou datt dat scho ganz limitéiert war, huet ee scho missen de Quasi-Informatiker sinn. An ech hunn do matdiskutéiert an iergendwéi esou dräi Méint méi spéit hu mer du gesot, ah et wär awer gutt wa mer eis eng Kéier géifen treffe fir e Patt ze huelen. Bis dohinner alles online, net? War esou gutt déi gutt al ICQ an a Luxusbuerg-Zäiten an jo an dunn hu mer gesot oh dann treffe mer eis an dunn hunn auslännesch Piraten déi mat gelies hunn wéi déi Lëtzebuerg verstanen hunn I don't know fonnt ma si géifen dann op eis Grënnungsversammlung kommen. Wollt der dann iwwerhaapt eng Partei grënnen? Also am Ufank wollte mer einfach eis mol treffen, fir eis iwwerhaapt mol kennenzeléieren. Jo, si haten dat verstanen, also si wëllen eng Partei grënnen a mir kommen Iech ënnerstëtzen. Ech erënnere mech ëmmer drun, wéi ech sonndes owes heemkomm sinn no der Parteigrënnung a mengem Papp an der Kichen als éischt mol hu missten erklären, datt säi Fils lo grad mat 13 aneren eng Partei gegrënnt hätt, an bësse wéi beim Schülercomité och nach zum President gouf. Jo, mäi Papp huet mech an den Aarm geholl a gesot, e géif mech bei allem ënnerstëtzen, wat ech gelies hätt. Mee däi Papp ass einfach e gudde Mënsch, ne? Ech mengen, all aneren hätte vläicht och gesot, jo, anerer, keng Anung, déi ginn an e Keeleclub oder an e Fussballsclub, deen et scho gëtt. Muss der onbedingt eng Partei grënne? Ginn d'der net scho genuch? Mir kommen erëm op d'Anekdot zeréck, déi ech zu Tréier an der Groussgaass eng Kéier un de Kapp geworf kritt, Sie haben ja einen Riss in der Schüssel. Jo, warscheinlech, a vläit och net all d'Hasen am Schaf, oder wat ee soss nach esou seet. Op alle Fall, esou huet déi Politik ass u sech eng Uneereihung vun esou klengeren oder gréisseren Accidenter, Zoufäll kann ee soen, déi dann iergendwéi, an Leit déi un Karma oder un esou predestinéiert Saache gleewen, géife lo soen, dat ass alles kloer, do gouf et e Plang an alles. Et war ni e Plang do, also zumindest net fir déi eenzel Schrëtt unenzereien. Also net vun dir, mee vläicht gouf et e gréissere Plang? Um Afall, meng Mamm huet schon virun 20 Joer gesot, wéi ech eng Kéier an der Provence beim Coiffer war, fir sou eng Coupe Mupp ze kréien, hä, mat der Tondeuse, Also, Dir raséiert grad den zukünftege Minister vu Lëtzebuerg. Also, si hat iergendwéi méi Hoffnungen a mech wéi ech selwer. Jo, dat war d'Geschicht, wéi de Sven an der Politik Land ass. Ok, mir kommen eng Kéier kuerz zréck. Firwat huet deng Mamm dat gemengt? Dat muss jo awer schonn iergendepps an denger Kandheet drop higewisen hunn, dass de awer iergendwéi ëmmer gären diskutéiert hues oder ech weess net wat. Soss kënnt der och awer eng Mamm net op esou eng Idee, oder? Jo, also du kenns mech, diskutéiere maachen ech gären. Eng grouss Schnëss hunn ech och an eng staark Meenung souwisou. Mindestens esou staark wéi d'Mia. Woubäi. Jo. Jean Dutt, Heiansdo mengen ech, als Kand huet net d'Moyenne vun eisen zwou Meenunge méi d'Kombinatioun. Jo, ech denken och. Jo, ech hunn ëmmer matgeschwat an mir koumen och aus engem politeschen Haushalt, net parteipolitesch. Mee politesch, mir hunn doheem iwwer Gerechtegkeet geschwat, mir hu ganz vill iwwer wat een an der Welt besser misst maachen. Ech mengen, ech sot dat och schonn oft, ech si laangjärege Scout an mäi Motto ass ëmmer, d'Welt e bësse besser ze hannerloossen, wéi ee se virfonnt huet, wat de Baden Powell och fréier gesot huet, esou datt et net e parteipoliteschen Haushalt war, mee awer ëmmer politesch doheem. A mir hu vill diskutéiert. Jo. Ech weess net, wéi dat bei dir war. Also, datt däi Papp eng staark Meenung huet, dat wësse mer. Mir hunn och ganz vill doheem diskutéiert. Ganz, ganz vill. Meng Elteren hunn och ganz fréi eigentlech ëmmer schonn dru gegleeft, eis als Kanner awer och. ze erklären wat leeft. Also ech weess datt meng Elteren ëmmer Radio mëttes um 12 gelauschtert hu wa mir den Dësch sutzen an dat heescht déi zwou 3 Minutten hu mer misse roueg sinn an nolauschteren, well soss. Also dat gouf et bei eis ni. Wa mir um Dësch sutzen gouf kee Radio gelauschtert. Dat huet also mir hu matenee geschwat während mer um Dësch sutzen, mee also de Radio Bei menger Bom, by the way, leeft haut nach de Radio, wann ech mëttes dunne iesse ginn. Mee déi éischt 3 Minutten um 12 Auer ass awer de Radio gelaf an en huet kee gest. An ëmmer Radio Lëtzebuerg. Rtl, also rtl. Jo, jo. Radio Lëtz, de Radio Lëtz, de Radio. Genau, genau. An dann hunn ech natierlech och, owes hunn se dann och d'Tëlee gekuckt an dann hunn ech natierlech och Froe gehat an dann hu meng Eltere mer dat eeben Erkläert, bon, muss een soen, mat hirer Weltsiicht, mat hirer gefierftener Meenung, wou ech, ech mengen, haut jo och eng, ech sinn haut ganz vill net enger Meenung mat mengen Elteren, wat och oft zu Konflikter gefouert huet, mä bon, dat ass esou. Mee awer dee Fakt, fir eescht geholl ze ginn, an ebe kënnen eppes mat ze diskutéieren, dat war ganz fréi an deementspriechend och elo mat ech ganz fréi politesch interesséiert a mäi Papp war och an der Gemengepolitik, hie war ëmmer am Gemengerot an e war esou zimmlech an all Duerfveräin, also meng Mamm ass am Gesang a mäi Papp war President vun der Museksschoul a vun ech weess net wat nach allem ëmmer esou, sou datt ech dann och ganz ganz fréi ëmmer mat op esou Eventer geholl gi sinn. Jo, also wéi gesot, bei mir war et, de Papp ass zaubere gaangen an der Fräizäit, meng Mamm war éischter op der sportlecher Säit aktiv, déi zwee schaffe gaangen. Deementspriechend d'Zäit elo fir nach iergendwelch esou aner Evenementer ze maachen, war elo éischter net oder éischter begrenzt, wat natierlech ganz kloer war, also och politesch elo net net bewosst aktiv an enger Partei oder an enger Bewegung. Wat mech markéiert huet, wa mer iwwer Gerechtegkeet schwätzen, war, meng Mamm huet am Ufank vun hirer Karriär op Banke geschafft, krut dunn déi dräi Kanner, also als éischt mech an duerno meng zwee Geschwëster. an huet sech dunn decidéiert sech ze reorientéieren an ass an den Enseignement gewiesselt als Chargé de cours. An dat ass laang gutt gaangen, well et war et gëtt nach ëmmer Mangel un Léierpersonal an dunn huet se decidéiert si géif Morale halen an do hat si en Nisch fonnt an dat ass och laang gutt gaangen. Bis ee Moment hir awer rëm an Erënnerung geruff gouf, datt Chargéen net Enseignantë vun éischter Klass sinn, mee Bäigeprafftner quasi. Genau. An dunn huet se decidéiert, Mee ech wëll u sech méi maachen. Ech hunn déi Fäegkeeten, ech wëll gär elo mäin Enseignement fäerdeg maachen. Do war et e ganz haarde Kampf u sech fir Hate ganz vill Fraen, e puer Männer och, mee hate ganz vill Fraen, déi als Chargé agestallt goufen, duerch Bongech, fir e feste Kontrakt ze kréien. Well wat een net vergiessen däerf ass, si haten ëmmer Kontrakter vu September bis Juli. Dat heescht, si waren zwee Méint net ugestallt, kruten och keng Pai wärend der Summervakanz, esou jo och net geschafft, war d'Argument, mee si hunn awer fir de Rescht vun der Zäit déi normal Aarbecht vun engem Enseignant gemaach. Genau, si haten eege voll Klassen, Na, si haten déi selwecht Verantwortung, de selwechte Stonneplang, ebe just eng aner Situatioun, eng aner Carrière, en anere Salaire. Jo, guer keng Carrière an deem Sënn, well se all Joer, vu Joer zu Joer, en neien CDD kruten, wat natierlech fir immens och zum Deel Prekaritéit gesuergt huet. An ech erënnere mech pertinemment dru wéi meng Mamm decidéiert huet, datt se un där Situatioun eppes ännere wéilt, net nëmme fir sech, mee fir eng ganz Kategorie u Léierpersonal, déi säit Joren, zum Deel Joerzéngten Enseignant waren, mee eben zweeter oder drëtter Klass waren. An dat war dunn, dat war, mengen ech, mäi Kontakt mat der Gewerkschaftsbeweegung. An ech erënnere mech, wéi frustréiert meng Mamm war, datt verschidde Gewerkschaften, déi haaptsächlech Enseignanten vertrieden, net interesséiert dru ware fir eppes fir d'Chargéen ze maachen an datt um Enn D'Eisebunnergewerkschaft, dat huet sech mengem Geescht deemools och nach net ganz erschloss, mee d'Eisebunn, de Landesverband, d'Eisebunnergewerkschaft sech de Chargéen ugeholl huet an hinne gehollef huet, hiert Recht, fir nach eng Kéier op d'Uni ze goen, fir ee Joer anzekloen. A ween A seet, muss natierlech och B maachen. Meng Mamm huet dunn, krut jo du Recht an huet dunn och dat Joer op der Uni gemaach. Also wuel gemierkt e Joer, wou si huet misse Vollzäit studéieren, deementspriechend kee Revenu hat an awer dräi Kanner an e Prêt. Jo, well kuerz virdrun hu meng Elteren sech och nach gescheet, esou datt tatsächlech meng Mamm dräi Kanner, en Prêt vun engem, enger zweeter, enger zweeter Residenz, fir datt si och Wunnraum fir eis hat a fir sech, an ouni dee Moment d'Ënnerstëtzung vun hiren Eltere wier dat net gaangen. An och do hunn ech déi Wichtegkeet vun deem, vun der Ënnerstëtzung an enger Lutte u sech. Oder komm mir nennen et emol och sozial Ongerechtegkeet, wëll alleguerten déi Leit, déi dee Réckhalt net haten, déi finanziell Moyene vun der Famill net haten, konnten sech jo dat deementspriechend net leeschten. Absolut. Also dass Wéi esou ganz vill vun den Accidenter a mengem Liewen hänken all déi Accidenter och zum Deel un engem Privileeg, den éischte Privileeg zu Lëtzebuerg gebuer ze sinn, mee natierlech och, datt viru mer Generatioune waren, déi ganz vill geschafft hunn, zum Deel fir mer ze erméigleche kënnen wärend der Uni, obwuel ech geschafft hu wärend der Uni, Politik ze maachen, déi mer erlaabt hunn eng eege Firma ze grënnen nieft der Politik. Ech mengen, mir hunn dat allen zwee matgemaach, wat et heescht, manner wéi de Mindestloun verdéngen. An wat awer bei menger Mamm dunn nach speziell war, war, dat war wärend mengem Premièresjoer. Dat heescht, u sech hu mer allen zwee gläichzäiteg fir Exame misste léieren. An ech mengen, si hat e bësse méi Panik virun den Exame wéi ech. A wéi wäit huet dann hiert, hire Studium dech dee Moment beaflosst? Ech denken, dat war jo och bestëmmt eng Zäit, wou s du jhistens vill Ënnerstëtzung gebraucht has. An also war et éischter esou, datt Der dann zesummen Iech an engem deen aner hir Situatioun konnt erastellen, oder war et, éischter en Challenge. Ech hat grouss Versteesdemech fir si, mee et war natierlech konfliktuell am Sënn vun de Raum, deen e Studium oder och e Léieren einfach hëlt, dat dat fëllt sech jo. An deementspriechend war et dunn och esou, datt ech d'Chance hat, erëm Privileeg, fir u sech déi Woche vu mengem Premièresexamen an déi puer Woche virdrun bei meng Grousseltere léieren ze goen. Wou eben dann och en Ëmfeld war, wou ech. Wou s de betüddelt gi bass. Absolut betüddelt gouf. Ech konnt all Dag, wann ech opgestane sinn, war d'Frühstück scho fäerdeg quasi. Ech. An deng Bouf huet der all Dag en Apel geschnitt. Dat. Ech, wann ech zeréck un de Büro koum, deen extra ageriicht gouf, stung do ëmmer eng Schësselche mat engem fäerdeg geschniddenen Apel. Also dat war e grousse Luxus, Wierklech, ech sinn do betüdelt gi wéi an engem Fënnef-Stären-Hotel an si mengen Grousselteren och op éiweg dankbar, datt ech déi Chance hat, well ouni dat hätt ech och meng Première héchstwahrscheinlech net beim éischten Ulaf gepackt. An och dat ass erëm esou e klengen Accident, en Zoufall a mengem Liewen, dee mer erméiglecht huet, haut do ze sinn, wou ech sinn. ouni datt et do e grousse Plang oder en iwwerméissegen, eng iwwerméisseg Visioun zumindest dofir gouf, mee wou ech awer all Moment vu mengem Liewen Ënnerstëtzung krut an och vun dir, also wéi mer do bis zesumme gewunnt hunn, Mir hu schonn dovun geschwat, mat engem Politiker bestuet ze sinn ass net ëmmer einfach. Mee wéi ass et da mat engem nach net gewieltene Politiker zesummen ze liewen, deen en plus eng Start-up leet? Ok, wa mer mol iwwert déi Zäit zesumme schwätzen, dat war definitiv, ech denken, eng ganz haart Zäit. Also et war eigentlech ganz flott. Well mer ware jonk, mir haten all zwee vill Energie, vill Ambitioun. Mir haten erëm en immense Privileeg, datt mer duerfte bei dengem Papp an der, am Haus uewen fir näischt wunnen. Déi Zäit, dat huet eis wierklech iwwer Waasser gehalen, well mer all zwee, also ech hunn nach studéiert, do has du schonn ugefaangen, deng Firma ze grënnen. Na, an dunn, ech mengen e puer Méint drop war ech dunn och fäerdeg an du sinn ech fir d'éischt bei der Europäesch Kommissioun schaffe gaange fir e puer Méint. Dat war awer extrem prekär, soe mer emol esou. Net vun de Lëtzebuerger hier, mee vum System, datt e se just nach, fréier sinn d'Fonctionnairen immens gutt bezuelt ginn an et waren der immens vill agestallt ginn. Hautdesdaags ass et leider esou, datt déi meeschten iwwer temporaire Kontrakter agestallt ginn an temporär Agencen. Dat heescht, dee Posten, deen ech hat, dee gouf zwar zu Lëtzebuerg schonn ausgeschriwwen, zu Lëtzebuerg besat. Ech hat och gesot kritt, hei mell dech do, du hues den Job quasi. An dann hunn ech misse bei Randstad goen, déi u sech d'Uspriechpartner ware fir dee Posten. An dunn ware si da mäin Aarbechtsgeber a si hu mech dohinner detachéiert. An dat war extrem schlëmm, well ech hunn net dierfte krank sinn, doduerch hat ech net esou vill Pai kritt. Ech weess bis haut nach net, wat do dee legalen Tour war, well et ass jo u sech illegal, mee et war iergendwéi, ech krut dann eng Primm, wann ech net krank war, an déi gouf mer dann ewech geholl, wann ech krank war. Mee de Witz war, datt ech schonn nëmmen de Mindestloun verdingt hunn. Also. Also mat der Primm, scho just nach de Mindestloun. An d'Kommissioun hat awer Dausende vun Euro fir mech ausginn. An duerno hunn ech geduecht, weess de wat, ech maache mech elo selbststänneg. Ech hu gesi bei dir, du has dech mam Gerry, dengem Co-Associé, zesummegedoen, dir hutt är Firma gegrënnt. Ech hu geduecht, Boah, komm, du hues mech encouragéiert, soss wier ech selwer ni op déi Idee komm, datt s de gesot hues, hei komm, ech hëllefen der mat allem, wat Konten, TVA ugeet. Well, jo, ech war do einfach e bësse méi, ech hu méi gezéckt, ech brauch iergendwéi e bësse méi Stabilitéit a Sécherheet. Mat denger Ënnerstëtzung huet dat geklappt. Du war mer allen zwee selbststänneg, hunn kee Loyer misse bezuelen. Mee wéi dat esou ass, wann ee sech am Ufank selbststänneg mécht, ne, et schafft een ouni Enn. An et bezilt ee ganz vill Sécurité sociale. Ganz vill. Et stécht een all Su, deen ee kritt, erëm zréck an d'Firma. Mee ech wollt awer just nach kuerz eng Kéier op déi Randstadgeschicht zeréckkommen, well dat awer eng Aktualitéitsfro och grad ass. Ech mengen. Et ass grad elo, dovunner ze schwätzen, ech hu virdru bei menger Mamm gesot, ech hunn do déi gewerkschaftlech Beweegung kenne geléiert an et ass jo elo awer aktuell an et ass e Polit-Podcast. Komm mir schwätze kuerz driwwer. Okay, ech hoffe just ech kann net a Problemer, oder ech hoffe just ech maachen der der Lëtzebuerger Representatioun vun der Europäescher Kommissioun zu Lëtzebuerg kee Problem, well déi waren ëmmer ganz korrekt an déi Leit, muss ee wierklech soen, dee klenge Büro, déi waren top. Déi waren, dat war, dat hat näischt mat Zinn ze dinn, mee deen allgemenge strukturelle Problem vun der Kommissioun, datt se op esou Zäitaarbechtsfirmen zréckgräifen a Leit kee feste Kontrakt kréien. An do si mer jo grad bei all deene Sozialkonflikter, déi mer am Moment hunn. Mir hunn Abuse vu sou Kontrakter, mir hunn Abuse vun enger ganzer Rëtsch vum Aarbechtsrecht. Dat ass einfach e Constat. An dës Regierung mécht net genuch. Den Aarbechtsminister ass. Absent, muss ee bal soen. An dës Regierung huet eppes fäerdeg bruet, wat scho ganz laang keng Regierung méi fäerdeg bruet huet, vläit nach ni, dat ass, all d'Gewerkschafte quasi zesummenzeschweessen zu enger Gewerkschaftsfront, wéi een dat esou schéi seet, déi dann och Enn des Mounts, den 21 Juni, zesummen op d'Strooss geet. Ech sinn derbei. Ech ginn och mat. Also dofir. Ech sinn Member vum OGBL mëttlerweil, wëll ech eben och gesinn hunn, muss ee sech asetzen, wann ee wëll, datt eppes ännert. An. An dofir hei dann vun eis zwee gemeinsam den Appell, den 28 Juni alleguerten zesummen op d'Strooss. Well Rechter gi ganz, ganz haart erkämpft, mee se kënne ganz, ganz séier ewechgeholl ginn. An dat gëllt et hei ze verhënneren. An dofir, gewerkschaftlechen Engagement geet net nëmmen iwwer Gewerkschaftsfonctionnaire sinn, Politiker sinn, mee et geet och drëm, fir einfach present ze sinn. An ech mengen, och dat ass wichteg. Hei geet et net ëm individuell Saachen an eenzele Betriber. Ech mengen, datt do wichteg ass, pragmatesch Léisungen heiansdo ze fannen, mee hei geet et ëm grondsätzlech Froen, wéi zum Beispill eise Pensiounssystem. An dofir, kleng Parenthèse hei, bei iwwer d'Start-uppe schwätzen, war et mer wichteg, och nach kuerz dat do elo ënnerzebréngen. Jo, du hues et gesot. Mir sinn u sech net Entrepreneur an enger klassescher Start-up gewiescht bis elo, also zumindest net am Ufank, well du has direkt deng éischt Clienten. Mir haten och déi éischt Clienten an dat waren och éischter méi traditionell Kontrakter, esou datt dat mat deem richtege Start-up, esou wéi een dat aus Silicon Valley kennt. Ech war eng One-Woman-Show an Dir waart eng Two Menschen. Two and a half. Progressiv och e bësse méi grouss ginn. Wat mer dunn och gemaach hunn, ass jo och eenzel Produite lancéiert, well mer wollten aus deem Conseil erauskommen. An do si mer e bësse méi zum Start-up ginn, wat dann och eise Succès zum Schluss ausgemaach huet oder ausmécht, ass datt mer de Pivot fäerdeg bruet hu vum. Mir maache Conseil, mir verkafen eis Stonnen zu wierklech Produiten. Ganen ass an sech haut ganz zefridden, déi Erfahrung gemaach ze hunn. Ech verstinn dofir och esouwuel déi gewerkschaftlech Säit duerch meng Mamm an dann och duerch dech, wéi awer och d'Entrepreneurssäit, wou et heescht Salariéen ze hunn an datt och dat net ëmmer dat einfachsten ass. Jo, an ech hu meng Lektioun geléiert, datt ech Zwar, ech weess net, wéi vill Joer elo selbststänneg war, ech mengen esou vun 2015 bis esou 2022, an ech et u sech net méi wollt sinn, wëll et einfach extrem ustrengend ass. Also et ass en extreme mental load, t'ass extrem schwiereg, well du hues jo net e feste Salaire, Da war bei mir och nach de Problem, ech meng dat kennen déi meescht déi selbststänneg sinn oder ass et emol indépendant, well ech war jo wierklech, ech hu jo u sech Conseil och gemaach, dat heescht ech hu meng Stonne facturéiert an du hues nu mol nëmme bestëmmte Stonnen am Mount an ech hu mäin Stonnesaz och relativ niddreg gehale fir iwwerhaapt kënne meng Nischt ze fannen an där ech meng Aarbecht fonnt hunn. Mee ech mengen, dat domadder identifizéiere sech ganz vill esou, grad och Fraen, denken ech, déi sech da lancéieren. Dat ass prekär. Also du hues emol e Mount, du hues de, datt s de gutt liefs, an mat gutt mengen ech, datt s de 3.000, 4.000 Euro kriss net, an aner Méint, wou s de wierklech alles zesummekrass, awer deng Sécurité sociale muss trotzdem bezuelt ginn. Dat si sou déi Saachen, wou s de ëmmer erëm sees, an da kucks de op déi aner. A mir waren zu zwee an där Situatioun, zu zwee Selbststänneg, zu zwee ganz am Ufank vun eiser Karriär, wou s de ganz weess, du stéchs zréck, well du hues eng Visioun. Mir hunn eis ëmmer een deen aneren encouragéiert. Dat heescht, war elo ni e Problem, datt mer eis hu misse rechtfäerdegen vis-à-vis vun deem aner. A mir hunn eis och ëmmer finanziell ënnerstëtzt. Wann deen eemol e Mount méi hat, hu mer eis ënnerstëtzt. An dat ass jo och eng Koppel sinn, also eng Koppel sinn ass jo elo net deen ee géint deen aneren, dat sollt schonn e Matenee sinn. Absolut. An awer, mir waren deemools 25, ma dach, mir waren zwar scho gepacst, mengen ech, mee sinn der trotzdeem, ech fannen, et ass awer eppes, wou, dat muss de trotzdeem als Koppel awer och hannendru stoen an oder däi Wee fannen. Ech mengen, et gi och vill Weeër, wéi een dat finanziell léise kann, ne? Mee. Jo, an du hues ebe gefrot, wéi huet sech dat ugefillt? Mei et war ebe sou eng Mëschung zwëschen, déi ganzen Zäit kann mer dat, Angscht, kréie mer eis iwwer d'Ronnen, bis hin zu, hu mer genuch Clienten, hu mer genuch Projete, bis hin zu, kënne mer eis déi Vakanz, mir hu jo ëmmer Vakanz mat denger Famill gemaach, leeschten, datt mer ebe mam Auto mat hinne mat ginn an en Haus lounen an eben do eist Iessen, eist Déngen, dat heescht, Déi puer honnert Euro, déi dat da kascht huet, mee déi puer honnert Euro waren awer och ganz oft. An ech weess eben, datt mer do gekuckt hunn a ganz vill anerer eben, ech kucken elo zum Beispill deng Schwëster oder Kollege vun eis, déi hunn halt ugefaange beim Staat ze schaffen oder Parastaat oder op der Gemeng, déi hunn halt direkt esou vill méi verdingt wéi mir an déi hu sech dann direkt schonn Appartementer kaf an déi hunn da, wéi wëlls mer dat geschwat, déi hu geschafft dräimol méi wéi mir, déi hu Vill manner Vakanz, Dir hutt vill manner Congé. Dir sidd verréckt, firwat maacht Der dat? Dir hutt se nimmi all. An hu mer gesot, Jo, mä mir gleewen awer iergendwéi drun. Mir hu sou Projete, gëff eis fënnef Joer. Et gi lo fënnef haart Jore, mee jidderee kennt dat, Vun näischt kënnt näischt. An ech menge ganz vill ass et eben och heiansdo wichteg, drop zeréckzekucken, well herno kuckt da jiddereen a seet, Jo, mee dat war jo awer einfach. Dir hat jo e Plang an dat ass jo kloer. Dat ass eis alles an de Schouss gefall. Mee déi fënnef Joer, wou s de wierklech, ech soen emol, Kämpfs an Zukunftsängscht hues an permanent dech a Fro stells, ech weess net wéivill Diskussioune mer hate wou ech dech ëmmer erëm gefrot hunn, Maache mer dat richteg? An da kënnt nach bei dir de Problem derbei, oder wat heescht Problem, deng, däin Hobby déi Zäit, soen ech mol, war jo Piratepartei an dat war jo am Ufank guer net esou eppes wéi elo. Dir waart Eng Grupp vun Enthusiasten an Enthusiastinnen, déi gemeinsam. Dat ass nämmlecht wéi d'Firma grënnen. Also ech maachen ëmmer ganz vill Relatioun zwëschent Start-up, Firma grënnen a Politik maachen. Wann een ufänkt, huet een déi Duuschtstrecken. Jo, muss een dru gleewen, et muss ee verbasse sinn, et muss ee gewëllt si weider ze maachen, och wa mol eng Kéier de Wand relativ steif entgéint bléist. An muss een eben ëmmer, och wann dat Ganzt ëmmer Uneereihunge vun Accidenter war, wéi ech gesot hunn, ass et jo awer zu engem gewëssene Grad dee Moto, deen dech awer ëmmer erëm undreift, Firwat s de et méchs? An ech mengen, Jiddwereen, deen ech kennen, ob an der Politik oder am Privatsecteur, dee sech lancéiert an eppes grënnt, deen huet jo iergendwou deen intrinseschen Undrëff, dee Wëllen, ech wëll eppes änneren, ech wëll eppes maachen, ech wëll eppes besser maachen, ech wëll d'Welt veränneren. Ech soen ëmmer d'Welt veränneren, heiansdo ass Millimeter, en Dausendstel vun engem Millimeter, deen ee verännert. Mee et ass heiansdo genau dat, wat engem déi Loscht um Liewe gëtt, déi Loscht weiderzemaachen, och grad da wann de Wand engem entgéint bléist. An ech mengen, datt dat wierklech de Kärmessage och ëmmer erëm ass, wann een d'Politik mat Start-up vergläicht oder mat wéi kënnt een zur Politik, wéi kënnt een zu sengem Beruff, dat ass seelen eng riicht Linn. Weder fir dech, ech mengen du hues Sciences Po studéiert, do hätt och kee geduet dass de enker géifs als Indépendant als ech schaffen, dann awer an engem Secteur, als Indépendant an engem Secteur deen s de kannt hues, a elo mat klengen Ëmweeër erëm an anere Secteuren ënnerwee bass. Idem fir mech, mir hunn eis jo ni Wann een eis virun 10 Joer gesot hätt, wat ass däin 10 Joresplang, ech weess net, ob dat Liewe wéi mer et elo féieren oder genau dat wat mer elo maachen och nëmmen erwähnt gi wär. An dat ass mengen ech dat Flott awer dorunner, Politik ze maachen oder och sech selwer ze lancéieren, dat ass, D'Welt ännert sech an du hues d'Chance, dech mat der Welt ze änneren. Du hues d'Chance, dech domadder unzepassen. An keen Dag ass d'nämmlecht. An dat ass einfach eppes, wat awer immens reizvoll ass. An. Jo, ech mengen, et ass jo beim Indépendant sinn och esou. Esou dat, ech mengen, mir brauchen dat allen zwee ganz vill, déi Ofwiesslung, dat ëmmer erëm eppes Neies, eppes Reizvolles. wou s de eben ëmmer erëm gefuerdert gëss, wou s de intellektuell Stimulatioun hues, wou s dech kënns an Dossieren aschaffen, wou s dech kënns fir Saachen asetzen. Also elo schaffen ech als Salarié bei enger Asbl, déi sech fir Mënscherechter a Klimaschutz asetzt. Dat ass genau dat selwecht. Do ass et och erëm, ech sti mat all menge Wäerter an all mengen Iwwerzeegungen do hannendrun an ech freeë mech all Dag kënnen op d'Aarbecht ze goen, fir eppes Guddes ze bewierken oder fir Ongerechtegkeet ze kämpfen. An ech mengen, dat ass e bësse sou dat, wat sech bei eis zwee ëmmer iergendwéi sou duerch d'Liewen zitt, dass de ëmmer iergendwéi sees, ok, dat doen ass eng Situatioun, déi gefält mer net, wat, wéi kann ech dozou bäidréien, wat ass mäin Deel, fir et ze verbesseren? An ech mengen, dat huet dech och bei der Parteigrënnung Also wéi s du esou ragerutscht bass, han du awer ugedriwwe fir weider ze maachen? Net nëmmen bei der Parteigrënnung, mee mäi ganze politesche Parcours war u sech ëmmer, oder mäi ganze Parcours réckbléckend ass ganz vill, wéi kann ech hëllefen, wat, wéi kann ech mäi klengen Deel esou kleng wéi en och nëmmen ass, maache fir eng Situatioun ze verbesseren. A wann ech och nëmmen enger Persoun kann hëllefen, da sinn ech u sech all Dag zefridden. An u sech déi schéinsten a flottsten Deeg sinn, wann s de mat Leit schwätz, déi ganz spezifesch Problemer hunn an du kanns tatsächlech, Als Politiker eppes maache fir déi Situatiounen ze verbesseren, sei dat Problemer fir un verschidde Medikamenter ze kommen, wou et néideg war Drock op d'Regierung auszüben, sei et well verschidde Mechanisme beim Staat net esou fonctionnéiere wéi se solle fonctionnéieren an een dat politesch da kann pousséieren, alles dat ass immens beräichernd an dofir sinn ech och frou, datt déi Verkettung vun deenen Accidenter schlussendlech awer zu engem roude Fuedem a mengem Liewe gefouert hunn, déi mer erméiglecht huet, alles dat ze maachen, wat ech bis elo konnt maachen. A vläicht gi mer an deenen nächsten Episoden nach e bëssen drop an, wat dat alles ass, well elo hu mer emol doriwwer, iwwer d'Origin Story e bësse geschwat. Ech ka mer awer virstellen, datt et nach eng ganz Rëtsch Theeme ginn, déi mer kënnen uschwätzen, wat dat konkret bedeit an och wéi d'Chamber zum Beispill a verschiddenen anere Saache fonctionnéiert, déi vläicht manner perséinlech sinn. Ech wollt awer nach kuerz soen, wou s de gesot hues, eeben wann s de och nëmmen enger Persoun hëllefs, mee u sech, du stëppels jo ëmmer gären, soen ech elo emol, an du kämpfs jo och gären, wann s de gesäis, do ass eng Ongerechtegkeet, léiss de dat eigentlech net op der sëtzen an deementspriechend hues de jo och zum Beispill de Staat zweemol verklot, An de Causse jo och zwee mol Recht an et gëtt esouguer en Arrêt, deen heescht Arrêt Clement. An dat heescht jo wuel och, voilà, dass dat, woufir s de dech asetz, net fir näischt ass an datt et definitiv nohalteg eppes verbessert. Jo, also. Ech den gëtt dat ellen Zitat, wat dem, wat esou oft ronderëm geworf gëtt, wa Walen eppes ännere kéinten, da wäre se verbueden. Ech ënnerschreiwen dat guer net. Ech mengen, datt d'Politik, eis demokratesch Systemer d'Welt zum Bessere kënne veränneren an datt et vun alle Borden engagéiert Politikerinnen a Politiker brauch, déi dat maachen. An ech sinn einfach frou, en Deel vun där grousser Famill kënnen ze sinn an meng kleng, an jo, meng kleng Elementer dozou bäizedroen. A jo, ech gi mech net. Ech. Kann dat net, wann ech nokucken, an et ass eppes, wat onfair ass, zum Beispill e ganz rezent Beispill, iwwert deen ech mech haut den hallwen Dag iwwer opgereegt hunn, an jo, du mierks et, ech si kontaktéiert gi vun enger Fra, déi hei zu Lëtzebuerg lieft mat sengem lëtzebuergesche Mann, ukrainescher Originn, an där hir Mamm ass aus dem Krichsgebitt dann och op Lëtzebuerg komm, kënnt originär aus dem Krichsgebitt, besate russesch besaten Territoire am Moment, an huet also hei zu Lëtzebuerg Protection temporaire kritt als. Krichsflüchtling. Lo huet déi, déi Fra huet nach keng 60 Joer a wëllt u sech nach gären e bëssen eppes schaffen. Déi wëllt der Gesellschaft, déi se gerett huet, eppes zeréckginn. Fir däerfen ze schaffen, brauch een e Visum, brauch een en Titre de séjour. D'Madame wëllt och hei bleiwen. Hir Enkelin ass elo gebuer, lieft zu Lëtzebuerg. Hiert Meedche lieft zu Lëtzebuerg. Firwat soll déi an e Land, wat net méi hiert ass, well et vun de Russe besat ass, zeréck? An se wëllt also zu Lëtzebuerg eppes zeréckginn. Se wëllt hei schaffen. Da freet d'Famill en Titre de séjour wéinst Famill, Familljenzesummeféierung. An da kritt déi Fra, déi wëllt schaffen, déi Krichsflüchtling ass, hei zu Lëtzebuerg gesot, Jo, also Dir kënnt deen Titre de séjour nëmmen ufroen, wann Der op Äre Schutzstatut als Krichsflüchtling verzicht, ouni datt Der eng Garantie hutt, datt Der dono deen aneren Titre de séjour kritt, well mer Douten drun hunn, ob Är Meedchen Iech schonn finanziell ënnerstëtzt huet, während Der nach an der Ukrain waart. Ech verstinn de Problem net. Ech och net, mee do hunn d'Paragraphereider am Ministère de l'Intérieur an der Direction de l'immigration sech, versteiwen sech do drop, datt déi Madame als éischt mol hire Schutzstatut muss opginn, fir däerfen iwwerhaapt den Titre de séjour als Familljemember unzefroen. fir gläichzäiteg gesot ze kréien, ma mir sinn eis net esou sécher, ob Der e kritt. Ma wat soe mir also hei enger Fra, déi wëllt sech zu Lëtzebuerg integréieren, där hir hire ganze Bezuch elo hei zu Lëtzebuerg ass, där hiert d'Stad net méi existéiert an där Form, wéi se geflücht ass, an där soe mer, PDG, Pech Dom Gane, se frou dat mer dech opgeholl hunn, mee wann ech giff contribuéieren, et dat also. Dat heescht, hir ideal Situatioun wier, datt déi Madamm einfach nëmmen hei géif. Am Flüchtlingsstatut bleift. Dat ass. Näischt mécht. Jo, dat ass. Dat fanne si als méi. Paragraphe Rei de Rei vum der Direction de l'immigration seet, mir hu léiwer, d'Madamm mécht näischt, wéi datt mer hir en aneren Titre de séjour géife ginn. An. An dat sinn da genau déi Leit, déi herno nach am beschte vu Leit vum rietse Bord gesot kréien, dat sinn déi Flüchtlingen, déi ëmmer eis op der Täsch leien an näischt wëlle maachen. A si wësse guer net, wéi d'Situatioun hannendrun ass. D'Madamm wëllt, an ass elo scho bei der zweeter Demande, bei der zweeter Démarche, déi negativ bescheet gouf, an et geet elo wierklech drëm, Wéi kënne mer, an ech hunn d'Gefill, dat ass e strukturelle Problem a mir mussen dee strukturelle Problem an de Grëff kréien an dat ass, wat d'Politik ausmécht. An ech kucke kuerz op d'Auer, ech mengen net, datt mer dee Problem haut geléist kréien, mee ech wäert Iech op alle Fall weider erzielen, wat mat deem Fall och weidergeet, well Ongerechtegkeete gehéieren aus der Welt geschaf an dat ass fir mäi Politik mécht an dat mécht bréngt mäi Blutt zum Kachen. Dann nennen mer dës Episod De Kampf géint d'Ongerechtegkeet. Mol kucken wat mer als Titel zeréck behalen. Mir hunn elo iwwer vill geschwat, vläit de roude Fuedem zur Gerechtegkeet oder sou, keng Ahnung, oder den 28 Juni mat op d'Manif géint d'Austeritéitspolitik vun dëser Regierung goen. Bref, ech mengen dat heiten war d'Episod Nummer 5. Mir mécht et op alle Fall nach ëmmer Spaass mat der, och virun der Kamera, driwwer ze schwätzen wat mer maan an mir gesinn eis fir déi nächst Episod. Merci. Merci an Äddi.